ווער האט נישט קיין שאלות, ספיקות אין לעבן, צו ס'איז בנוגע די לעבן אליינס, וואס ס'פאנגט זיך אן פון ביי די טינעידזשערס בעיקר, ווער בין איך, וואס בין איך, פארוואס בין איך געקומען דא אויף די וועלט, און אז מ'ווערט עלטער, מ'האט חתונה, מ'זוכט. פרנסה און מ'פאנגט זיך אן דעק שאלות, אין וואס זאל איך מיך אריינלייגן, פון וואס גיי איך באקומען פרנסה, פון וואס גיי איך האבן סיפוק, ווי גיי איך מיך טרעפן, וואס גייט זיין די בעסטע זאך פאר מיר צו טון, און פיל שאלות וואס מענטשן האבן, כמעט יעדער האט די שאלות. די מען קען זעהן להבדיל ביי גוים למשל געוויסע פלעצער וואס מענטשן לעבן רואיג ער לעבט זיך אין זיין קליינע ווינקל און ער איז ביזי דארט מיט זיין פאה מיט זיין דאגי מיט זיין קעצי מיט זיין בעקיארד און גארטן וואס ער פלאנצט איין און ער איז ביזי האט נישט קיין שום דאגות און מסתפק במיעוט און ער קען לעבן אזוי הונדערטער יארן אידן בפרט אין די מאדערנע וועלט איז זיי נישט צופרידן, נישט סעטיספייד, זיי זוכן כסדר האבן זיי שאלות און ספיקות, און ווי מער די וועלט ווערט מער מאדערניזירט, און ס'האט זיך אנגעפאנגען פון למשל פון די פון די אינדאסטריעל רעוועלושען ווען מאשינען מאשין'ס האבן אנגעפאנגען צו איבערנעמען מענטשן, און מענטשן האבן זיך געטראפן פלוצלינג, מיט זוכן מינינגפול, זוכן משמעות, זוכן תוכן אין זייער לעבן, פארוואס בין איך דא, וואס בין איך, וואס טו איך דא, אויב ביז יעצט האב איך געטון כך וכך, יעצט קומט א מאשין און טוט עס בעסער פון מיך, איז פארוואס בין איך דא? און וואס איז מיין ספעשעלטי אלס א מענטש? און די זעלבע זאך וואס גייט געשען, וואס געשעט יעצט אין היינטיגע, אין אונזערע דזשענערעישאן, ספעשעלי מיט AI וואס נעמט איבער, וואס גייט איבערנעמען מענטשן, און ווי מער ס'גייט אריינגיין אין אונזער לעבן און מענטשן גייען פרעגן זיך אליין פארוואס בין איך דא? אויב ס'איז דא א מאשין, א קאמפיוטער וואס קען עס טון אסאך בעסער פון מיך און אסאך שנעלער פון מיך, איז וואס איז מיין ספעשעלטי? פארוואס וואס גיי איך טון דא אויף דער וועלט? פארוואס בין איך געקומען דא? וואס איז מיין תפקיד? וואס בין איך נישט דא איבעריג?

און פון אזוי ווייט ער מיינט ער האט א פראבלעם, יא זאגט די עלטערן וואס איינער האט א קינד א בחור וואס זיצט און לערנט און איז וואויל און פיין און אין מידות און און און אלעס איז אלעס איז פערפעקט ווי מען זאגט און אלעס פארט ווי עס דארף צו זיין, איז דארף מען אנפאנגען צו טשעקן וואס טויג נישט דא, וואס איז דער פראבלעם, ווי אזוי קען עס זיין אז אלעס איז גוט. סאו אנדערע ווערטער דאס איז נארמאל אז מען האט קוועשענס און מען האט ספיקות און מען זוכט וואס צו טון און דאס איז בנוגע די מענטש אליין בנוגע זאכן אין לעבן צו ווי מען פריער געזאגט למשל פרנסה און דעם אליין קען זיין נאך שאלות למשל יעדער איד ווייסט אז אונזער פרנסה וואס אונז טוען איז נאר די השתדלות. און די אייבערשטער שיקט פרנסה, סאו פארוואס האט ער, איך זעה דאך, איך זעה דאך אז מציאות אז ווען איינער טוט אין די דזשאב האט ער מער געלט און איינער טוט אין א אנדערע דזשאב האט ער ווייניגער געלט, איז זעה איך אז ס'האט יא צו טון די לכאורה די השתדלות מיט די פרנסה האט יא א שייכות, אז איך קען מיך אריינלייגן אין א זאך וואס ס'דא טשענסעס צו מאכן מער געלט, איז וואס מיינט עס אז די אלעס איז נאר די השתדלות? פארשטייט זיך א מענטש קען טון אלעס און ס'זאל נישט געלונגען, אבער פון אנדערע זייט. אז א מענטש גייט ארבעטן און פאקן באקסעס אין א גראסערי אדער אדער איך ווייס נישט וואס, נעמט א דזשאב וואס מען צאלט א צוואנציג דאלער א שעה, וויפיל שעות האט ער א טאג? ער קען נישט האבן מער געלט פון דעם, און בדרך הטבע איז זיין זיין יכולת צו מאכן געלט איז איז לימיטעד וויפיל ער קען מאכן, מה שאין כן אויב ער וועט אויפמאכן א ביזנעס און עט ער קענען מאכן מער געלט. איז ווייטער די שאלה ווי סאך השתדלות דארף איך טון, וואס גייט אריין בגדר השתדלות, און ווי ענדיגט זיך די השתדלות, ווי פאנגט זיך אן די בטחון, און נאך כהנה וכהנה אסאך שאלות וואס מענטשן האבן כסדר אין זייער לעבן, און עס איז דא נאך שאלות אין נאך תחומים, באט דאס איז א זאך וואס כמעט יעדער האט די סארט שאלות, יעדער דארף עס האבן, יעדער מוטשעט זיך מיט דעם, סאו אביסל מער ווי צוויי הונדערט יאר צוריק האט. דער הייליגער בעל התניא האט ארויסגעגעבן זיין ספר, אין די הקדמה שרייבט ער אז די ספר בעצם גייט געבן ענסערס, תשובות, פאר אלע אלע קוועסטשענס וואס א מענטש האט, אויב ביז דעמאלטס מענטשן פלעגן אריינקומען צו אים פריוואט און זיך דורכרעדן און און. און פרעגן זייערע שאלות און באקומען ענסערס, האט ער געשריבן א ספר וואס איז שווה לכל נפש, פארשטייט זיך די גאנצע תורה, אין תורה שטייט אלעס, עס שטייט אייבערשטער האט באשאפן די וועלט דורך תורה, אין תורה איז דא הפוך בה והפוך בה דקילא בה, אבער נישט יעדער מענטש איז זוכה צו טרעפן זיין ענטפער אין אלעס אין יעדע ספר, סאו אין ספר התניא האט ער מלקט געווען און מסדר געווען אז דארטן איז דא תשובות פאר אלע ענסערס. סאו איך פרוביר אם ירצה השם צו ענטפערן אדרעסן געוויסע נקודות געוויסע זאכן וואס מ'האט פריער דערמאנט געוויסע פראבלעמען וואס מענטשן האבן אין לעבן געוויסע ספיקות לויט די לויט וואס שטייט אין תניא און אם ירצה השם האפפולי וועט קענען העלפן אסאך אידן צו צו באקומען ענטפערס פאר זייערע שאלות. און אריין גיין מער ספעסיפיק און מער זאכן און מער צושרייבן די נעקסטע ווידיאוס.